Imma dak iż-żmien ma kontx trid ċajta bl-arċisqof u bil-qassisin u s-sorjiet eċċetera. U allura naħseb li kien pass importanti, ma ngħidulux kbir, importanti u llum il-ġurnata hija ħaġa normali li fuq it-television niċċajtaw Kull istituzzjoni li teżisti f'Malta. Il-Karnival fil-1920s kien ħafna ta' satiriku milli huwa llum. Kienu jibnu floats fejn kienu direttament jagħmlu maskri u maskaruni ta' nies fil-poter. li mbagħad kienet inqatgħet jidhirli b'xi legal notice tal-pulizija biex ma jaqlax il-kwiet. U mbagħad baqgħet għaddejja u fil-fatt dal-aħħar ħarġet fil-pubbliku li fil-verità dik kienet legal notice mhux qas liġi, però kulħadd kien jikkwota l-liġi għalfejn m'għandniex nagħmlu satira fil-karnival. Ġifieri nittama li ma tantx indumu ma nibdew naraw ftit iktar maskaruni iktar relevanti. Imbagħad fl-istorja iktar moderna li niftakar anka jien. Fis-snin ta' tmeninijiet eh, kien hawn nuqqas serju ħafna ta' libertà dan huwa rifless l-iktar mix-xandir li kellna f'pajjiżna. Jekk tara stampa ta' xandir, eh, tinduna mill-ewwel kien masses bis-suldati armati. Il-grupp tan-numri kien jissejjaħ tan-numri għaliex konna nagħmlu l-avviżi bin-numri. U konna nagħmluhom bin-numri għax konna nippruvaw nevitaw li l-pulizija li dak iż-żmien kienet ħaġa waħda mal-marja mal-kriminali eh, tal-partiti li kien fil-gvern, allora konna nippruvaw nevitaw li għalmenu jkunu jafu feqedin, għax kull darba li jkunu jafu feqedin u hekk kif ikunu jafu feqedin, daw jiġu kienu isawtuna u jisawtuna ta' vera ġifieri. Allora konna nippruvaw nevitaw billi nagħmlu numru Fuq il-gazzetti, eh, l-unika ħaġa li kellna bħala ċess dak iż-żmien għax ix-xandir kien magħluq kompletli għalina u f'dak in-numru kien ikun hemm id-data u l-ħin. Mbagħad kellna chain telephones Kemm li ngħidha konna nikkuntattjaw xi 2000 persuna tinsiex la Facebook, la mobile, jiġifieri kienet diffiċli ħafna biex tikkomunika u tiġbor 3000, 4000 żagħżugħ u żagħżugħa jipprotestaw kontra dak iż-żmien it-tortura li kienet issir kontinwament fid-depot tal-Pulizija, kontra x-xandir manipulat totalment mill-partit fil-Gvern, kontra n-nuqqas serju ta' demokrazija. Imbagħad, ovvjament, meta nbidel il-Gvern u beda aħna aħna jew m'aħniex, inbidlet daqsxejn il-folja. Dak li konna nagħmlu fit-triq, għax aħna meta konna f'tan-numri konna nagħmlu. l-iskeċċis satiriċi kontra t-tortura, fuq il kontra l-poter, eċċetera Badna u xifti għajnijom fuq il-television, għax di darba kien hawn il-libertà fil-pajjiż u stajna immorru fuq il-television u nagħmlu ħaġa li ma stajniex nagħmlu qabel.

Kont 21 sen ilu dak u kien jappella l-maġġoranza tan-nies u kien tajjeb għax kien jiġbor is-sitwazzjoni politika f'Malta dak iż-żmien u hija xi ħaġa li tibqa' għaddejja kemm f'dak iż-żmien da żmien u naħseb anke fil-futur. Beda billi ħadd ma fem xejn. U kulħadd kien pjuttost jekk xini din istramberija. Però imbagħad meta bdew billi tindara ħanejdu lajk il-lingwaġġ tagħha, imbagħad eh, naħseb illi l-Maltin ħadu daqsxejn it-toma u oġbithom u rridu dejjem iktar. Frat huwa diffiċli ħafna li, li tirreplika aħna aħna jew maħniex għax bħal kull ħaġa oħra tittoħodha fil-kuntest ta' dak iż-żmien. Allura Jiġifieri l-affarijiet li ntqalu dak iż-żmien ma jagħmlux sens li tgħidhom illum. Is-Sinjuri Ray Calleja! Sinjuri, flimkien mal-membri tal-band nagħtikom merħba għal Bla Kondixin. L-ewwel darba li teret Bla Kondixin kien l-2001. Kienet ħadet ħafna ħin biex insibu ftit formula li se xi ngħidu din tkun interessanti li taħdem. Ovvjament dak iż-żmien l-issue tad-diskussjoni kienet li Malta trid tidħol fl-Ewropa, Jidhir li kien ma kienx ilu wisq illi għadda ż-żmien minn meta Malta reġgħet irreattivita riattivat l-applikazzjoni tagħha biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. U allura it-tema tax-show kien illi għandna din il-persuna li tissinjifika lil Malta qed tipprova titla' fuq il-palk biex tidħol l-Ewropa. U dejjem jinqala' xi ħaġa u dejjem tieqa'. Jien naħseb illi ġo fina għandna bżonn illi mhux biss nirribellaw imma li anke nuru li ma naċċettawx l-affarijiet direttament kif inhuma. Is-satira hija mod kif titħaq f'wiċċ l-affarijiet li jiġu kontrik. Bl-Ingliż jgħidu la payback li l-fatt li qed tara l-Prim Ministru eżempju li inti li lek fajnejk qiegħed waħħallek il-kontijiet tad-dawl, qiegħed ehm, jollilek it-taxxa, qiegħed jinnaf jagħtik kull miżura li lilek ma toġbokx fit inverted komas, inti tħossok sodisfat li qed taraħ Jaqa' redikolu jew li qed tara xi ħadd jgħidlu xi ħaġa. Hemm l-argument ukoll bil-maqlub li jekk titħaq b'xi ħaġa kull ma qed tagħmel huwa li qed tagħmilha innokwa, qed tagħmilha mhux perikoluża. U allura qed tnaqqas ir-rabja u inqas qed tirribella. Ġifieri hemm kif tgħid dialogu filosofiku interessanti fuq x'inhu r-rwol tas-satira. Jien naħseb li bżonn juża imqar anke mqar biss

Satira, Qatt ma rajt li kien hemm il-bżonn illi nweġġgħu 'l ħadd. Ifhimni, din għad suġġettiva l-ħaġa għax hemm ċertu affarijiet li fil-fatt aqqas aħna l-erba' bejnietna ma naqblu fis-sens jiena kapaċi ċajt fuq fuq jien nafha dik minn għandu subaħ juġaw. Jogħġbuni, jekk inti ma jogħġbukx iċ-ċajt fuq subajjaj, mela allura ħanweġġak. Eh, di bħal politika, jekk inti laburist u ħanejt ħaġa kontra l-laburisti ħadd weġġa, però xi ħanejt ħaġa kontra l-nazzjonalisti ħadd uhu gost. U l-istess bil-kontra, ġifieri. Jiena li komedi tara x'tara, bil-fors qed nisma' xi ħaġa, bil-fors ma tistax, ġifieri l-affarijiet li jdaħqu n-nies huma kollha affarijiet li joqorsu dik is-satira, ġifieri Bil-Malti niġi nitmejjel jekk iweġġax jew le għax dak huwa xogħli, fimt? Ġifieri, hekk hemm affarijiet li anke jiena ħossni taċċajt ngħidhom, fimt, għax ikunu forsi kontra dak li naħseb jien. Imma dik il-komedi, full stop. Jiddependi mill-persuna xi tkun, nista' ngħid l-inqas l-iktar ħaġa sempliċi. Eżempju, x-show li għadda kellna sketch fuq Style Watch, programm televiżiv li kien jikkritika l-personalitajiet kif inhuma libsin, u kellna sketch fuq hekk. U waħda mill-lines kienet li Claire tipponta fuq l-istage, issa minnu ftit Min hu ftit familjari mal-istage jaf li meta tkun fuq l-istage u jkollok id-dawl mixgħul f'għajnejk, ma jkollikx idea għal min tkun qed tara. Ovvjament, għandna l-iskript aħna u nibqgħu mixjin bih. Ħafna drabi meta nippuntaw lejn xi ħadd tgħidlu kemm għandek xarek ikrah jew għandek xarek qisu s-suf ta' taħt idejk jew Ħafna drabi tkun qed tipponta, dejjem kull performance nippuntaw l-istess, jista' jkun hemm raġel b'qara u jista' jkun hemm raġel bix-xagħar, għax xorta ħa ngħiduh il-line. Hija magħna. Logħba imsejħa Charades ġieli labtuha ġieli labta sinjura. Le? Tat-tabib int tila fuq tiderarak. Eh? Pero Claire kella lajn li kienet tipponta lejn xi ħadd u tgħid li għandu żarbun isu ta' ċenturjun u bħal speċi kif ma tistħix tiġi teatru bih. Għalija u għal maġġoranza naħseb tan-nies meta jisimgħu lajnek. Ma tħossuhiex offensiv u assolutament mhuwiex offensiv blebda mod. Però dil-persuna li ħasset li ppuntajna leha bagħtitilna email u qaltilna li dak iż-żarbun li kellha kien designer ma nafx kemm swieha u li mhux sew għedna hekk fuqha. U aħna badnilha lura bħal speċi bil-kirjanza kollha fejn għedni nisma' inti attendejt comedy show. Ġifieri qed hemmhekk biex titħaq bin-nies u titħaq bik innifsek ukoll, mhux ma ġejx ħaġa serja. U apparti minn hekk, huwa l-iskript u aħna minn fuq l-istage ma jkollniex idea

Il-probabilità għax qed isir xi restructuring u nidħlu ma nidħlux l-Unjoni Ewropea, restructuring bills. Issa qed isir restructuring u issa qed jinħobb sehem. Jiena żammejt integrità kbira mil-lat editorjali u meta kelli problemi maċ-ċensur ta' min ġieli li xi oġġett m'għoġobhiex, dejjem argumentajt li din hija allura mhix ċensura fis-sens li tagħmel hi Hija ħafna drabi ċensura morali, imma ċensura politika għax jiena s-suġġett huwa satira politika u għedtilha dik ma naċċettajhiex. Issa sinjuri Kurt Calleja, dan huwa e, e, ma nafx naqbad ngħid jekk xi ħadd mid-dar jaf x'inhu jibgħat inna SMS għax laqas idea minn hum għandna. Ma nemmen li qatt waqqfulna programm minħabba xajta, ġifieri dejjem kien hemm xi ħaġa oħra fin-nofs, daqqa tkun xi ħaġa politika, politika fis-sens mhux għax Nazzjonalisti jew Laburisti, għax hekk għandu bżonn jagħmel l-istazzjon jew biex jirriplejsjah b'xi programm ieħor, ħafna drabi dik tkun il-kwistjoni. Kien hemm drabi oħra bħal Teletubi, eżempju, fejn waqafna għaliex ma kienx iktar worth it, kont qed naqlgħu pratikament mull ta' kull programm li tiġi għal 1000 euro, kont qed inbigħu 200 euro riklami, aħna ma tħallasniex għal xi tliet xhur għaddejn bl-iscripts u b'dawn l-affarijiet konna nieħdu gost nagħmluh, fim. U għad nisma' aħjar nieqfu qabel dil-biċċa xi ġibna ox-ox. Once li waqaf programm, hemm diversi implikazzjonijiet, hemm l-implikazzjoni artistika li inti tkun ilek taħdem fuq dal-proġett tkun qabad In-nies qed jarawh, jiġifieri għalik huwa qed once li qed tara l-frott ta' dak li inti żrajt, jaqtgħulek. Barra minn hekk hemm ukoll l-implikazzjonijiet tal-business li aħna llum il-ġurnata kumpanija hemm fejn nieħdu l-għixien tagħna kif ukoll tal-ħaddiema tagħna, jiġifieri u once li għandek proġett li qiegħed proġettat, inti s-sena tiegħek tipproġetta fuq id-disa' xhur li ġejjin li inti għandek proġett XYZ li minnu ħaj jidħollok daqstant ammont ta' flus li inti bihom trid tħallas il-pagi, il-kera d-dawl, ehm, kollox, u biex inti tiqpa' topera u f'daqqa waħda waqfulek, hemmhekk eħem hemm problema. Jiena nemmen dejjem inti tibni programm għandek l-ewwel tliet ġimgħat erba' ġimgħat li tagħmel x'tagħmel, in-nies għadhom qed jittestjaw għadhom qed jidraw. Kwansi għaddaw dawk l-erba' ġimgħat, in-nies qegħdin miegħek imbagħad għandhom appuntament darba fil-ġimgħa il-bulu biex jaraw. Issa jekk ħa jieqaflek wara dawk il-tliet xhur li huma t-twelid tal-programm hekk. Però m'hemmx tagħmel. Jien nemmen ukoll li iktar ma ġrawlna minn dawn l-affarijiet iktar kbirna u iktar tgħallimna, fhimt, jiġifieri. Aħna aħna jew m'aħniex? Kieku kellu aħna aħna jew m'aħniex isir illum, naħseb li jkun irrelevanti għaliex mhuwiex b'saħħtu biżżejjed u tant imxejna passi ta' ġgant minn dawk minn 20 sena 'l hawn li ma naħsibx li jibqa' jibqa' jkun relevanti għall-lum. Naħseb għamilna passi 'l quddiem fis-satela u biżna ħafna boundaries. Ħlief naħseb illi il-pass li jmiss għandu jkun dak illi anka nissugraw illi niċċajtaw b'affarijiet iżjed sagri. Bħal per eżempju, qed ngħidilhom sagri għax inqisuhom sagri għax mhumiex fil-verità, bħal per eżempju li niċċajtaw bin-nies b'diżabilità. Jiena naħseb li m'għandniex nagħmlu satira fejn jidħol il-President u fejn jidħlu affarijiet ta' reliġjon u forsi anka Fejn jidħlu nies b'diżabilità? Għax jekk se ngħid għax dak għandu diżabilità ma niċċajtax bih jew biha, jfisser li qed inħares lejha bħala persuna li mhix normali. Mentri jekk inħares lejha bħala persuna mhux li mhux normali hemm li hija differenti u li għandha bżonnijiet differenti, allura jiena nista' niċċajta biha kif niċċajta raġel xiħ jew mara xiħ. Ftakra ħafna drabi nimmirawha lejn l-azzjoni ta' persuna, mhux għax fiżikament huwa twil ħafna jew oħxon ħafna, allura ma nagħmilx satira fuq id-diżabbiltà, però jekk xi ħadd diżabbli qal xi ħaġa li hija naf banali, naħseb li m'għandhiex tiskużah milli jiġi satirizzat. Jekk ma tkunx magħmula tajba s-satira, ma tkunx miktuba bi ħsieb u riflessjoni tajba, tista' tweġġa' aktar milli ddaħħaq. persuni b'diżabilità mhux ħadd titħaq bid-diżabilità tagħhom imma ħadd tagħmel sitwazzjoni oħra illi eh, dal-karattru ħajaddi minna. Ma nara xejn ħażin jekk tkun mamula in good taste, ta' fi, ma tix teżaġera li d-dejqek, u dak bħal kull ħaġa fil-ħajja naħbi. U naħseb li rridu morru hemm issa, irribdew niċċajtaw, nissugraw b'affarijiet li sissa eh, ma ma ċċajtajniex bihom. Jekk ikollok bżonn taqla' darsa, flok tmur l-isptar, mur id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u offendi l-gonzi. F'soċjetà fejn ma ssirx satira, ħa nispiċċaw serji wisq, nispiċċaw imbagħad tant ikun hemm serjetà. li jkun hemm il-ġlied għaliex imbagħad titla' r-rabja, allura tajjeb li aħna ndaħlu daħqa fejn hemm dik is-serjetà kollha biex inti taqta' naqra dik is-serjetà. Jiena naħseb li satira tajba hija satira li jirnexxilha li tikkomunika u li toħloq reazzjoni ta' daħk, ta' gigil, ta' ċapċipa, ta' kumment minn kulħadd. Tibqa' kurrenti tgħid l-affarijiet li normalment jinteressaw lin-nies fis-sens, l-affarijiet li jitkellmu fuqhom in-nies, l-affarijiet li jsemmu n-nies għax at the end of the day dawk huma l-affarijiet tajbin għas-satira fis-sens there's no use għalija li ssemmi membru parlamentari jien naf fuq xi ħaġa li n-nies ma jafux biha, Però għalija hija xi ħaġa satra jekk qbadt xi ħaġa li n-nies jafu biha ta' membru parlamentari jew xi ħaġa ta' persuna popolari u hemmhekk semmejtha, fhimtu, jew qbadt magħha jew iċċajtajt biha. Is-suġġetti jridu jkunu affarijiet li n-nies jagħrfuhom mill-ewwel. Għalxejn nagħmel satira fuq fuqek jew fuq il ma jafni ħadd. Għax forsi jitqu l-erbgħa min-nies li jafuna imma. Ma tkunx tad-daħq, però jekk jien nagħmel ċajta fuq il-Prim Ministru, fuq il-Kap tal-Oppożizzjoni, dik kulħadd jafhom. U t-trick naħseb illi tajt fuq il-palk u tajt fuq il-television dak illi n-nies jgħidu fil-grocers, fit-toro, f'tal-linja illi naħseb illi n-nies lilna baqgħu jsemmuna u għadhom jiftakru fina, eċetera, eċetera, għaliex għax jekk da qal isma' ra dik għandha hekk. Aħna ngħidu ara dik għandha hekk ukoll bejnietna, allura għaliex le, għaliex ma tgħidix fuq il-palk ukoll. Ara dik għandha hekk għal argument. U nies fl-istessin jisom Fit-toroq hawn ħafna nies komiċi li ma jkunux fuq il-palk. Huma l-artisti ta' kuljum, taf kif li tagħmel tieħu l-linji minn għandhom fil-verità u l-karattri minn għandhom ukoll dik hija naħseb it-triq. U hija importanti ħafna li aħna nidħqu bina nfusna kif infatti darba kien hemm song